कथी करै छियै कतऽ छियै गै दैया ई तऽ भनसामे लागल है की करू भुखले रहबै खाना नहि बनाबू तऽ हम नहि बना सकै छियै से अहाँ हमरा केना लगैया। बनेबै खाना रे अहाँके जान एहन है हटू हटू जब गाय के सानी बन हो जुगा आ भरा काम कर हम करे वाला अभी छी तऽ अरे अहाँ बात किया नहि बुझै छी अहाँ जे भीड़ कर काम और करबै एना करबै तऽ जरब पड़ि जेतै धिया पुताके नुकसान जे है से दिक्कत पहुँचेतै ने एनामे हम बुझलियै अहाँ हमरा बड़ प्यार करै छी जा अहाँ जाउ गाय भैंसी के देखियौ गाँव अपने करै छी धीरे धीरे अरे जा बात से नहीं है बुझलिए हम जे आ- अहाँ जे काम करबै आ हम जे बैठल रहबै तऽ नीक बुझेतै नीक बुझेतै आँय आ बाप रे हमरा दुनिया नहीं हंसतै तो मौगी कतो दुलार हो गेलै या आय बाल बच्चा भेलै या दुनिया साइस से हमरा भैंसा कोनो कबौली है। मतलब नहीं दुनिया से हमरा कोनो मतलब नहीं

हमरा एक कते माया है हमरा पर से नहीं जाना हमरा से ज्यादा हमरा बच्चा से प्यार करे है कहते रही कथू नहीं करो भीड़कर सामान नहीं उठाओ दैया के दैया भगवान एहन साइंस सबके दे आ सबके कैला देता है एते सुंदर हम सुधार ले छी घर वाला के कैला हे कनिया हे बजबो नहीं करी छा कथी कहै छी

आओ तो देखी तू ये दया के दया ए मंगला ने बुढ़िया कथा से चले ले कथा से रंग दया के कोई चले मर घर लगी नहीं के करावे दिया लगे ए तो चाय बुढ़िया के भगेली तो हमरा मार पीट के की कर देला बच्चा के लादम के खेर लगा दया के क्या के तो सानी और लगा दिलिए हन

सुनू जाइ छी हम बाबा के बजा के लाबै छी जल्दी आउ ने। बाबा के बजा के लाबै छी तब कुबरी बुढ़िया के बजा के आ तब ओहिठिना इलाज करबै पहिले बाबा के आना दिया बजा के गे माय गे गे माय गे घर में लगा ले चले नहीं के करा के दिया लगे हम गलती कर दे छी एक ना घर में मंजर नहीं सब विश्वास कर गए बाबा की कहिया बड़ा मुसीबत में छै ताहि दुआरे तोरा बजा के लऽ जाइ छियै रे बौआ जहिया से हमरा हाइड्रोसिर के बीमारी भेलौ कतौ नहि जाइ छी ओ कतौ नहि लेकिन बुझलऽ की- की करबह बाबा अब कुछ ककरो जे भलाई करबह तबे ने तोरो नाम जे है से लोक लेता आइ भलाई करे छ तब ने जाइ छियै तोरा रे हमरा भलाइ करते करते हमरा अपने भलाइ भऽ गेल

की होय है की होय है दर्द से मरे छी हम से कट गई के है अरे बुझाई छिए दर्द होइया त आब हम की करिए ए आब जब अहाँ के मना केली कि अहाँ घर में रहो हम खाना बनबै छै कोन जरूरी छले घर से निकल के बाहर हम दर्दे के दूर कोरा ला लिया नहीं घबरा सकेला बाबा, घबरा के नहीं है बाबा दूर कर दहा रे बाबा के हाइड्रोसील बढ़ल है तैयो बाबा के केनाहियो केनाहियो के आनलिए हन। बड़ी नहीं मुसीबत आबै में छलै। लिया नहीं जाय छी आप झाड़ फूक करा छोड़ देलिए नहीं मन लगी झाड़ फूक करे में चल नहीं पावे छिए हमरे मुंह कान देख के बाबा आइबो गेले हमरे मुंह कान देख के आइब गेले बाबा देखा कनी तंत्र मंत्र से देखा आ कुबरी बुढ़िया बुझाइया आयल छले हन कुबरी बुढ़िया हां हां बुझाइल नहीं छले आयल छले आइले या अरे यार अलिया हाँ। कुबरी बुढ़िया बाप रे बाप ओ बाबा

मारि देबो हम जल्दी ठीक करबे हमर लाठी। ठीक करबे ले हमर लाठी तो आप के खा ले ले तो की कर ले ले धरती पर कथी भालो तेरा पुते हमरा होते तेने के तेने से उधर के साड़ी पहन के आ करिकवा चंदन को के पूरा गांव में घूमे छे कथी भेलो बहुत तरह महंगा पड़ता तो चल ठीक कर कह दै छियो ठीक कर जल्दी बाबा हमर घर वाली परेशान भऽ रहल है

कल कलकत्ते वाली हमार बच्चा ना जाए खाली जो जो ठीक हो गला ठीक भेल ठीक भेल कुछ आराम है हाँ आराम भेल अच्छा कोई बात नहीं बाबा एकरा पकड़ू एकरा घूम घर के पिएबे बाबा एकरा घूम घर के हम पिएबे आगे दे हमरा आगे ले बाबा छोड़िया है नहीं ओकरा पूरा गुण घींच लेबे करिया